Tēnā koutou e te iwi whānui, uri noa tō tātou nei maunga, tēnā koutou katoa. Nō reira, nau mai, oki mai ki Te Wā Pārekareka and welcome back to Te Wā Pārekareka. Of course, probably in the last five, five years, the South Taranaki District Council have been in plans for building a new library. Tēnā And on board with me today I have Reg Korou from the South Taranaki District Council, he is our Māori liaison. Um, nō reira e te tūnga nei, Uh, Reg, tēnā koe, nau mai hara mai ki te korimako o Taranaki. Uh, tēnā koe e te tuahine, nei te mei ki koutou, e, e wakarongo nei ki tēnā ngā reo o te, o te kāinga, o te ah. uru mei ki rā, e, e, e noho ki, ki te Te poho o tō tātou nei kāinga tēnei wā tonu, taku māringa nui kia pāho atu nei ngā mahi pēnei i te Rāmanu i Ōruaputaanga tēnei wā tonu, nā te mahi o tō tātou nei kaunihera. Hoi ono o tāku tuatahi o Okina Maari ki a rātou ko Uri ki Tua, rātou mā pupuru nei ngā ringa o Aitua, ai rā ki a rātou katau, Āpiti atu nei ki a tātou ngā waihotanga, ngā uri a Tiki i tātou mā e taki nei te puehu i tēnei wā tonu. Rire, rire hau. Pai marire. Pai marire.
Nō reira, ka whiti mai a Tama Nui te rā. Nō reira, ko te tūmanako ka whitiwhiti haere ai a tāua nei kōrero. E oti anō rā, ka hoki ki te kaupapa, so we have a new library that's being built in Te Hawera. Can you Can you just give us a brief background on the new library that's being right. built at the moment now? Te reo e rua, te reo prawa. Reo rua, kei a koe. Uh, e tika rā, uh, ko timatahia tēnei i ngā tau e wā ki muri. Uh, i, i taku okinga mai ki te kāinga, uh, kua timatahia rātou te, te whakatō nei te, te kaupapa kia anga nei te, i te ware pukapuka tuatahi, me ērā ngā āhuatanga katoa ko te ahurea, te ahurai e tāpiri atu ki ngā mahi toi ki rō i tēnei o ngā ware. Ko te ramu o Ramanui o Ruapūtanga te tingoa tēnei wā tonu, kua tapaina e tō tātou nei koro ekea Tūrangapito, nāna nei i tō mai taua ingoa i runga i tērā o ngā whare. Ko te tino kaupapa kia āngai nei ki te pō kapu o te tāone tēnei a Te Wharehau, Te Ramanui. E āngai tērā o ngā ingoa a Te Ramanui o Ruaputanga ki te ahi kā me kī rā e wakatō, e tahuna mai i tō tātou nei tupuna kuia a Ruaputanga, kia tono mai ki te tini, ki te mano, kia ara mai ki tō tātou nei kāinga wānanga ai. Tērā te āhuatanga, te, te māramatanga o tō tātou nei ingoa kua, kua iriiri nei ki tēnō ngā ware. Ka pai, uh, tēnā. Ko te roanga, e, e tata ki te 300 mita te roa o te ware, o te, wow. o te ware au. Uh, pātata atu i, i tāpiti atu ki tērā ko te wāhi a uh, Unga Waka. Erangi ko te, ko te nuinga o te ware, uh, o te wāhi, ai, mo, ai. mo te ware pukapuka, uh, he ware toi, he ware kai, uh, e rā mo mo katoa ka ū nei ki rō i te ware. Uh, tata ki te, uh, ah, ai rā, kōtai mano ono rau ngā mita, te roa, te rahi. Wow.
Wow. So, in, in nui. Uh, me te, te waimārie tā mātou uh, tata ki te 800 oh, ah, miliona tāra te utu. Uh -huh. Uh, uh -huh. Kua, kua tākoha mai e te TSB Community Trust uh, i te uh, Shovel Ready Projects uh, e te Karauna. Uh, uh -huh. Me te pūtea kua kapo mai e mātou o te, o te Kaunihera kia whakakīkī nei i te rerekētanga. Hoi anō, koirā te, te rahi o te pūtea kia hangaia tēnei ware hau, tēnei wā tonu ka, ka tūraki nei i ngā kai patu ware me kī rā, demolition crew, i tēnei wā tonu. ā, me tō rātou nei māia kia, kia whakatō nei i tēnei o ngā mahi uaua. Ā, mm. taku ā, hari taku koa kia kite ai i, te, i tō rātou mai kia ngāwari are nei i tēnei o ngā kapu, ā, mai nui. Ā, ia te pō, ia te pō ka, ka mai ngātai ai rātou, mm. ā, kia kawea te nuinga o ngā mahi a tūruki, Turuki whare, kia kore e pā atu ki, ki te minenga, ki te, te āpori nei. Uh, me te kitinga atu o, o, o te tini o te mano o, o, o ngā kai kite, kai mātakitaki me ki rā, e tai ia pō, kia, kia mātakitaki atu i a rātou e, e mahi nei. Koia taku uh, mihi ki uh, Jurgens, uh, rātou mā e, uh, e tūrakina i tēnei o ngā ware. Kātahi ko te tūmanako ai te mutunga mai o ko Itātea, tae atu ki te wā o paenga wāweki, ko te tūmanako i taua wā ka tīmata tātou kia tīmata i te hanga, hanga ware, te ware hau. Ā, erangi i tēnei wā tone me maumara, mai tātou pā mai nei i te mate urutā, te tōmoritanga, mm. te, te pōturitanga, Ai. te tainga mai o ngā, ngā rauemi, ngā taputapu kia taia e tātou te, te hangaia, me ngā mahi o te, te kai māhere a, me ki rā te archaeologist, tana, tana mahi kia kite ai i te, i, i te, te whenua, te wā i, o mm. raro i nei i ngā mea o tawhito, ngā ore tawhito. Mm. Uh, kia, kia mōhio pai ai ngai kore nei ngā, ngā taonga tawhito i, i reira. Uh, ki, te, ki te mōhio i tēnei wā tonu i e kore kau i e rā ngā āwatanga, uh -huh. uh, erangi ko tāna kia, kia whakatau tō nei kia, uh, kia whakakiki nei tērā o ngā wāhanga kia mōhio mai ai, ai ka tae e tātou ta are. Te kawe ka nei. Uh, kua tūhono atu rā ki ngā, ngā iwi e wā o te, o te roe. Mm -hmm. uh, ko Tanaki Tūturu tērā, ko Ngāru Hinerangi, ko Ruanui Moʻuau, tai atu ki a Rauru Kitai. Uh, ia rātou katoa e tautoko nei, e manaki nei, e poipoi nei i a mātou kia, kia hāngai tērā, tēnei o ngā āhuatanga o te, o te ware, mm. kia aro atu nei ki tō tātou nei uh, kōrero o nehe, uh, hāngai atu ki o tātou nei mai ātoi, mm. e rā momo katoa kia, kia wakamana nei i te, te mana o rua putanga, o tātou, ah, o te kāinga. Ā, tēnā. Ā, koirā, hei, hei te, te mutunga mai o te tau nei, ko te tūmanako kia, kia eke a mātou o, o te kaunihera ki, ki ngā awawa, ā, mm. kia kimi nei tētehi kōhatu hei, hei mauri, hei mauri tū, mm. o tō tātou nei a ware, me te mōhio i ngā iwi e whā, ka haere rātou ki o rā tēnei awa, ki, ki tērā, ki tērā ahu o ko wai, uh, mm. kia mau mai nei tētahi a uh, kohatu mauri, kia whakatō ki tō tātinei a uh, kuaha, ki tō tātinei uh, whakatakotoranga o te, o te ware. Uh, ah, ka tīmata mai, ka tīmata mai tātou i raro i te manaakitanga a tātinei tūpuna matua. Mm. Uh, kia noho pai ai uh, tira o ngā mahi te hanga i te ware hau. Ā, tēnā koe. Ā, me te, me te maha nei o ngā kōrero ā, kua takoto mai e koe. Ā, nō reira, ā, he hoki, ka hoki ki au ko ētehi o au kōrero, ā, nā, ā, ko te mea nui, ko te whakarite whenua, nē? Āna.
Āe rā, i, i taku nei mōhio, i, i te tēnei wā tonu ka tirohia, āta tirohia tātou ā, ki, ki te papa, kia mōhio pai ai, kia kore nei ngā, ngā paruparu, uh, ngā paru kino me kī rā, e, e, e, e tō ai, e noho nei ki, ki te, te wāhi i tēnei wā tonu. Mm. Uh, koirā he, he nui ngā mahi o ngā, ngā kai pūtai ao me kī, mm -hmm. e, e rangahaua, uh, mm. kia kite pai ai, uh, te noho o te wari, o te kāinga, o te, o te wā i. Ā, ki tērā, āe, ka taea e mātou te iwi me kī, ngā iwi, e kawea nei a tātou nei mahi i te, i te karakia ka whakapure nei te, i te, te whenua, ā, me te mahi ngātahi ki tērā ta o te kaunihera, kia tīmata ki te hanga i te, Te tīnana me kī rā o tō are. Mm, mm, ai tika, tika tāu. Uh, heoi anō, um, ka tiro atu o ka rongo au ki uh, ētehi o ngā, um, ngā kōrero a ngā tāonga i waihotia e, e ngā mātua tūpuna. Engari, uh, ko te, yeah, kāori, kāori i kite, mm. aua, aua uh, taonga o roto i te, o roto i te whenua. Kāri ki te. Āna, o koira. ko te tūmana ko ki te kia, ka, kia mātou, kia noho pai ai te āuatanga o te, o te papa. I te mea, yeah. mena he taonga kei reira, he nui ngā mahi anō tā mātou kia taia e te hiki, te, te, te yes. wakanoa nei i te tapu, e rā right. āuatanga Me te, me te mōhio anō, ka, i taua wā ka tīmata mātou i te hanga, i te tātou me kī rā o te, o te, o te rohe, ā, kia kawea nei tō tātou nei mauri ki rō i taua ware. Ai. Ko pērā, ko te tirohanga o, o te kaunihera me te, me te iwi, Kia hāngai ki tērā o ngā mahi ipurangi, ko te multimedia, te āhuatanga, te tūmanako kia whāki nei i tō tātene mātauranga Māori huri noa i te ware. Ko te pou ware me kī rā o tō tātene ware pukapuka, Mātauranga me Kira. He pou ki tō tātou e pou koia a Ruaputahanga. Tata ki te rua mita, toru mita rānei te taitai o tēnei o ngā pou. Wow! Ko te tūmanako ka noho ia ki te tihi o tēnei o ngā pou, ko te āhuatanga kia rite ki te korowai, mm -hmm. ea, me tōna upoko e noho ki, ki te, te tihi o taua o ngā pou. Koe kite i to tātou nei uh, pau kuia, uh, tūpuna kuia ki uh, the, uh, ki the Ana, Ana. Nē, te ware ōrua putahanga. Um, he āhua pērā ki tērā, ehara i te mea o rite, engari he āhua pērā ki tērā pau? An, mo, ko te whakaaro, ana, ko te whakaaro he āhua rite, engari ko tēnei mea he ā pērā i te contemporary. mm. tēnei, tēnei wā tonu, rite ki te, oh. te tangata nei, tō tātou nei kānohi e ra, pērā i tō tātou nei a, a Kairo, mm. uh, pērā i te, te, te awatanga ki uh, te ware o ruoputanga. So, i roto i tērā he, he rama, ko te, te tīkanga o tēnei, ko hangaia e te karahi, uh, i te pounamu, Ko te ka taea e te rama ka puta i tōna upoko, i tōna kanohi hei rama nui ki te tini, ki te mano. Ai, ki te nui o rama. Ai, ai rā. Ki te rama o nui.
Ana, so koirā te āhuatanga o tēnei, so ahakoa korua putanga tonu, I tēnei wā ko tana, ka hāngai tēnei ki tōna mātauranga me te mōhiotanga ka puta, ka whiti mai te rā me kī rā, te rama nui, te māramatanga ki te tini, ki te mano. Koia nō te āhuatanga o tēnei wā. No reira, a, he wānanga kei te haere, nē? Āna, kua, kua wānanga mā, mā ngā iwi, mā te kauni, mā ngā kauni era, mā ētehi atu o te hāpori, nē? Āna, o koirā, ko, ko te tau tua toru tēnei ka wānangahia a, mātou ko ngā iwi, ā, i runga, ā, ko Ruanui, ā, e, e tautoko nei, e kawe nei te, te, te, te nuinga o tēnei o ngā kōrero mō tana pānga ki tō tātou nei kāinga i konei. Mm -hmm. ā, me te whakamāramatanga ki te āhuatanga o tō tātou nei kuia, e rā momo. Engari, ka tāpiri atu ki ngā iwi e wā, ki tōna pānga ki, ki te tini. ki ngā waka katoa, me ngā whakaaro ki tōna, tērā atu o ngā taha i tōna haerenga ki tā Tainui.
Ka pai, tēnā koe.
Ka hoki mai ki tēnei, me te āhuatanga o te kīwai o te kete. Ana.
Tika tāu, tika tāu. Oi. Ai, um, e tika ana ki te whakapiri mai ki a tata, uh, a Tainui uh, me Taranaki i raro i, to tā, i te pau o tō tātou kuia. Um, yeah, he, he hononga anō tērā nē, Reg? Ai rā, en kui rā mm. te, te, te mai, te nunungia, te nunui o te mai kia Kia mōhio pai ai te katoa tēnei o ngā kōrero, me te hononga ki ngā iwi me kī rā, te wheke o tō tātou nei maunga, engari mō tātou, ko te tae waka raro me kī i tēnei wā tonu. Nō reira, he wā tuatahi rā ka piri tahi mai rā ngā iwi o Aotea. ā, me kī rā, ko Taranaki iwi, ko Ruahine, ko Ruanui, ā, me Ngā Raurukītai, ā, he wā tuatahi? Ā,
mō tēnei kaupapa, āe, ā, erangi ko, ki a, ki a mātou, ko te tūmanako ka mahi ngātahi ai tātou ki ngā kaupapa katoa e pā mai nei i te, i te hāpori, i te rohe katoa. Āe. Engari koinei tētehi o ngā mea hei whakanui nei i te rohe. Koirā ka pā atu ki ngā tōpito e whā me kī. Āe, tēnā koe. Āe, atu i tēnā, atu i tēnā ka, ka, Ka mahi ngātahi ki tērā iwi, ki tērā iwi, i runga i ngā kaupapa e pā mai, pā atu ki a, ki a rātou. So, koina i tētia ngā mea, i te mea, mō te roe katoa tēnei ware. I ara, he, he ware mō Ruanui, mō Te Āwera, he ware pukapuka ā-roe tēnei ware. Mm. Ka pai, ka pai. Nō reira, āe, kei te tū tonu tō tātou nei ware pukapuka, ā, heoi, he aha te rerekē, he mea, he, he ngā taputapu rerekē mai te, te ware o a nāianei um, ki te hanga o te ware Ināianei. Ai rā. Kerere ki ngā tapu tapu. Āna, o,
ka hāngai ki te, te, te tau 2011 me kī rā te, te tirohanga o tēnei ware hau. Uh, aroa mai, ka, kare au e tae te whāki atu i te, i te, te whakaahua o te ware hau ki tēnei, ko te mea o tēnei, ea, i tēnei wā he e tawhito. Āhua pakupaku nei, en kare te, te, te au atu e rā ki rō uh, i te mea tana iti, tana, tana pakutanga. Uh, koirā, ko te mea hau, he, he ware Mō te katoa. He wāhanga mō ngā tamariki inoinoi ērā, he wāanga mō ngā wānanga, he wāanga hei kai, mm. uh, ko te wāhi i wāhi me ki, ai wāhi, ko te eyesight. Mm. Ērā katoa ka noho ki tēnei ware hau. Uh, I tēnei wā, ko te ware pukapuka i tēnei wā, te ware pukapuka āpiti anga me kī rā, te Library Plus, ā, āe rā, he, he mea tawhito. Ka pai, he pai tēnā mā ngā manuiri uh, ka haramai ki, ki uh, Taranaki, ki te tonga o Taranaki, ki te whai, ki te whai pānui, ki te whai uh, mikira information, miki. Ana. Um, um, ka noho aua, aua ware ki roto i te kotahi, Ana. kotahi ware. Uh, nō reira, Tēnā pea, hei a tērā tau ka tīmata mai te hanga o te whare?
Āe, hei tērā tau, ko te tikanga, āe, ka tīmata te hanga. Ko te tūmanako, āe, i te mutunga kē mai o te Koʻitātea, ka tīmata te hanga. Tērā wāhanga ko te karakia hei whakarite te papa, Kātahi ka tīmata te tamaihanga. Mm.
Uh, ka pai. Ka pai, because he wahanga anō tērā, nē.
Ana, he tika rā. En, en no. he wā hei uh, mai ngāta i ki, ki te tao a tāta nei iwi. Yeah, I te me ko te rahi o te whenua, he me nunui ka, ka taki i nei. Ooh, i, i, i, te wā ka tai atu a Taranaki ki Kāwia. ki te waka tūwera i taua, i, i, i taua warenui au, i, i reira, au e taukiri e. You know, he maha ngā Ana. mahi kei o roto i, i, i au āhuatanga o te tūwera, nē. Um, E me koe- te, ia, tautoko au i a koe te ra'i, te ra'i o, o, o, o te ware, Ā, heoi anō, ka hoki āku nei kōrero ki a koe e pā ana ki te urutā i tēnei wā tonu. He raruraru, he raruraru ki te kimi mai i ngā rauemi, ērā mea katoa. Ehara ko, ko mātou anahi o Taranaki, ko tātou o Aotearoa. Āna. Nō reira, pēhia, pēhia ngā, ngā kaimahi, um, ngā mea tūre, ngā tīkanga, uh, ki te wakarite tēnei whenua, me te hanga o te, o te ware hoki. Ana, en kei te mai tonu mātou kia whakatō nei, kia whakarite nei tērā o ngā ture me ki, o te mate urutā kia whai nei ngā tīkanga o me ki rā o te, o te paremata. Uh, He pīki mahi kia waiho ki taku nei rangitira o te tumu whakahaere i te koro matua rā, nā rāua i whakatō nei i tērā āhuatanga. Nā, ko te mea nui ki au kia, kia noho pai ai, kia tiaki nei e tō tātana i whakapapa. Hoki ki tērā o ngā kōrero o a tātou nei wanaunga uri noa tō tātou nei maunga, kia tiaki nei i te whakapapa. Ko me ngā whakapapa o tō tātou kuia, nē, a Ruaputa. Ai, te maa o ōna whakapapa o roto i a ia ana e. Ana, ana. Um, nō reira, mēna ka tae e ia te, te, te waka mai, i ana mai, me te hīkoia, ngā hīkoi uh. roa, o, ka tae e, e, e mātou ngā uri, uh, te, te waka tikaina mai rā i tōna tūwera, nē. Āna, and koirā, so, uh, taku, uh, taku mihi ki, ki takuna rangatira e kia, kia poipoi nei tērā o ngā mahi nunui, ērā ngā ture, uh, me te mōhio uh, ko te mea nui ka noho pai ai kia tiaki nei a tātou katoa. Um, Ai, tika. Me te mōhio, te, te mahi o tātou nei, Kaumātua pā ake e noho nei, kia tiaki nei e rātou, i te mea ka kawea nei rātou pērā i a Tūrangapito, ērā momo, ērā koroua, ērā kuia, kia kawea nei i te reo. Yeah, he aua wiriwiri a tātou nei i a kuia, kaumātua, i tēnei wā tonu. nā te putaina mai o, o, o te COVID-19 o roto i ngāro e ai. Mm. Uh, engari, ka tūwera mai te, te um, ngā, ngā uh, kite o, o Tamaki Makaurau, hei a tērā marama. so, you know, ka tūpato. Um, yeah. um, engari, tēnā pia, uh, whai, uh, me whai tētehi wā tāua ki te kōrero Pākehā hei māramatanga mā rātou e whakarongo mai rā ki a, ki a, ki a tāua, ka pai? Ana, e tika tērā. So, so you know, uh, again, uh, that brief kōrero, I think, uh, o roto i te reo, I think you've done a wonderful job there, so we won't go there. uh, but um, um, again, you know, um,

Te tuatahi rā, uh, we are coming down to a half an hour. But uh, nei rā tāku e mihi atu nei ki a koe te tuatahi. Um, engari ki te uh, kaunihera o Taranaki ki te Tonga, ki a tātou nei iwi, uh, Taranaki, ngā tiroranui, ngā ruahine, uh, ngā rauru kītahi, engari he hokinga maara tērā, he ngākau, Aroha ki tō tātou nei kuia a Ruaputaahanga me tōna hanga, me tōna hanga. Nō reira, tēnei te mihi atu ki a koe. Koutou rā e whakarongo mai nā. Nei rā tāku e kōrero atu ana ki a Reg Korau, kaiwhakahaere Māori o roto i te Kaunihera o Taranaki ki te Tonga. Nō reira, tēnā koutou katoa, Pai Mārire!